pwd quota ah kan riak a a in siam fel a an phei tep chu ei turin chaw kan ei zawh chuan kan ding thei a ni mai kan pat kan pali in hemi inah hian kan riak a nuam khawp mai. lo la nghak vang vang ni hei pawh hian in hi khawi hi duai deuh a ruah te hian min chhu zui zek ang tih chu hlawm khawp mai kel chhan chhuah a bethel Aizawl lampang chhuahna kan han bo nghal ringawt a ni. Vawiin hi khua dulh lang reng khawp mai. Ruah te hian min chhu zek em lo ang chu maw. Nimin lampang kha khaw tha tak hnuaiah kan kal a, helai kan thlen chhoh tak hnu khan Aizawl lampangah ruah lo tla nghek mai tih te khan an hre thar leh a hei. Helai hi khawlai veng tak ni ang maw. Umm. a dik ta a helai veng vel pawhin ka hre tawh lo veng lai kha la ni hial em le aw champhai a nuam e rih dil kan kal zawh a zan lamah te leng chhuak ila ah ram pawh sat a kan en dawn mi te kan tih a fiam thu in he kha nu kha tunge kha aww zai thiam deuh nu kha a hmel a tha kher a mai nizan chu kan rih dil kan tlang nen kan chau ve deuh ni ka ti kha han thut hlek kha chuan han nguai nghal. Deuh mai a, zan han chhuak a, han ti vel tur khan kan peih ta chiah lo thingpui in in, han chhuak peih hram a ni. Emaw, Vengthlang a nih hi. Maw? Vengthlang. Vengthlang hi Vengchhak a awm a.

mutna te kan sem a an mu deuh nghal mai kha nia umm pawiin pawh harsatna te tawk lovin tlung takah tlung takin kan kal turah ngai phawt ang aw umm petrol te kha en la zo ta a. A hmai leh sek a kan chhut ve deuh ang ka ti a, kilometre zahnih sawmhnih panga leh point kua an tlan a, lak leh lak hma zawng zaruk sawm thumin a full nia, kan bike angah chuan a heh loh dan te ngaihtuahin nimin chu ka rin ain kan hmang na khawp mai, thirty five ang bawr velin mileage-a pe khawpui chhung aiin a hek tlat aah. a awm ve tho mai ni dang ain kan hrawm na deuh nge mawni dawn ni hnah thial kan kal tum khan ni kum nilo hmang kum sang ni sawmhnih pathum hnah thial ka kal khan bike tha hi kan ti khawp a fifty one vela clock thei a clock han ti mai la mileage a kha maw litre khatin kilometre sawmnga pakhat vel. Tlan ang khan a chhut a, mahni hnah thil kan kal leh bawk khan li khat a nia. Nimin chu aa a chiang e kan hrawm na deuh a ni. Amah ah ro ro petrol a heh ve tlat. Mahse thirty five te chu maw la tha tak a ni ringawt. Umm. Tihian. khawdai kan pel fel tep a vawin chu kan hmanhmawh dawn lo nimin kha nimin pawh kan hmanhmawh chawng lo nain chawlh te kha a tam em em a kha kha a nuam ve a khawi maw lai a thla han lak leh ang chi te kha maw vawin phei chu khawi ah mak awlna tur kan nei chawng lo Aizawl pan top kan ni dawn a ti hian han hmanhmawhna chhan tur viau kan nei lo va muang changin tlan kan tum ang a. chuan in hmun nuam deuh laih te chuan thla te pawh lak te pawh an tum leng chu mawle a hmanhmawh lutuk lo in maw hahdam deuh in thlen tum teh ang he lampang chu ka rin ain trailer taxi lo tam ve riau mai a Tangkain a awlsam bawk sia trailer taxi hi maw. Vawiin chu hei khua duai deuh a kan tih tawh kha. Ruah sur ruah sur si loh hian ten awm reng se kan tlan dan ang ah chuan a nuam tawk viau ang. Ni sat lutuk te hian an chauh thlak ve maw. Khua ni lang lutuk lo hian ti hian sur si lo hian awm thei se la chu. Duhthusam ber zawk a ni maithei. Chhoh takah chuan hun neih deuh a chak awm thin khawp mai a. Buan nel tih te han kal chak awm khawp mai bakah an lo sawi a kan thlen in ten. Helam atang te chuan vang chhia tih te, lian chhia lunglen tlang tih vel zawng zawng khi a hnai tawh sin. Mahse hun kan nei si lo a, nakinah Pathian inrem atia kan dam a nih phawt chuan.

Hnai phei vel hi chu a nuam a nia. fimkhur erawh a ngai emaw? Fimkhur takin ah mark hi chu a free tho bawk a bawhchhe lawk mai teh ang. Tihian tun tumah hian khaw zawl te kan kal kan pal tlang ta miah lo niin ka hria a, khaw zawl ram chhung chu kan pal tlang maithei mahse khaw chhung te engmah kan pal tlang lo nih hmel a maw.

Zau deuh lai kha kawng zau deuh laiah khan kan chaw lawk a, thingpui te kan in phawt dawn a nih chutah khan tuna an kawngah an kawngah hian marking kan ti dawn nge rin mak deuh deuh kha a hriat thiam loh ka nei nual mai. Umm kawngkual.

khi lampang ho kha rin aiin an lo polite an lo fel em em mai lo a ni a sumdawng ho te pawh kha mizo tawng an thiam em em a a incheh piah bawk a an driver phei kha chuan khi lamah ta han vel thleng chu tawng dang thiam miah loin mizo tawng thiam mizo tawng chauh thiam in Thui taka kal thei te Mizo tawng hmang an tam viau a nih hmel a, kan hriat loh lutuk a lei ah maw? Umm. heng kalkawng tha ho hi entir a inge thei ang tih vel hi ka rilruah hian a lo awm thin a a that lai hian a tha em em a nuam a champha hi hmun hla tak ni thin ni leng tlang thin kan tih te pawh. an lang ta fo a, thil awlsam a ni maw kalkawng a that chuan marawh chu tun hi chu la hlim chhawn ve deuh a, kum engzat nge a daih thei ang tiang hian tha reng thei se la chu a duhawm ngawt mai. hei helai te maw bakah ṭhil neuh neuh hi tam angreng khawp mai pawngbawk sa ngam. Chi vak pawh ni lo ni. Heng lai tak hi eng tih na tur nge ka hre lem lo a reflector ka ti mai teh ho hi a a kar ah hian in phum phei nasa khawp mai a hei a in tlar phei vek a dai fuh loh chuan tleng zawt te pawh a hlauh a ni.

Nikum vel atang khan rih dil kal tih vel chu rilruah chuan awm pha lo nain hemi Champhai kawng han zawh ve hrim hrim a, Champhaia a zan khat han biak vela han kal kha han chak aaa han sawi thin a, mahse hei a hun a hnai tel tel a rih dil te umm buan nel te kan sawi ri ta fo mai a amaherawhchu. Kan tum dan hmasa in hma kan sawn a ti zawk teng rih dil te kan kal thei ta zawk a kan mahse hmun an thlen chhoh chuan vuan nel tih te kha ang ho te a thlen an chak awm lutuk a maw mahsela kan hun hun a awm chiah loh deuh avang hian an dam a nih phawt chuan buahnel te khi lampang kal ni chu vangchhe te pawh aniang chu Mizo Sul hnu lui te pawh fan fan hun te pawh a lo awm mahna chung vel chu chak awm. Lai kum tei va ngil thui ve reuh ve. Pawng deuh pawng deuh kha awm leng tih hlawm a ni ha. Umm khawi tawpin kan thleng leh dawn tiang hi. Heta lai chuan tlan a nuam lo khawp mai marawh chu cement chhun kan zawh tam tak ai erawh chuan a nuam khawp a. Hemi tlang hi chu an road chiang hle mai lei tan a nih hi lei tan khawi lei tan nge ni ang chhuah relo tlang leh tlang i

Ka lo en chiang ngai mi lo a, cement an chhunna zela hi tlang lai an tanna a lo ni deuh zel a nih hi zawk a na. Kalkawng chhiat vang leh a chhe deuh lai tih nan an hmang mai emaw ka ti mahse tlang tlang leh tlang an lo tan zawk a ni. Ehe mai chu! kan kal hun hi fuh leh fuh loh pawh ka hrethiam lo a boruak chu nuam ang reng khawp mai champhai kha ka rin a in ro la vawt bawk a maw. Lo la hit var mai a Champhai chu zan lampang te zing lampang te ah ah kan nghak dawn mi ah. Tawlh a kan kal leh dawn. Khang an hmanhmawh lo kan tih kha maw win chu hmanhmawh lo tein kan duhna lai lai a kan chawl ang haha a nuam ve a tak tak a na tlan zawh pup pup ringawt a hi a nuam thuam a rawh chu han chawlh ve diai diai te kha a nuam ve a. He lei hi eng lei nge nih ka hre miah lo a, mahse kan kan zing ve khawp chuan ka hria. A chhak lawkah hian hemi lui thawi kan kan leh dawn a, khatiang lo te khan va tih theih lo vun leh aw te ka ti, kan hel nasal tuk tihna a nih ber chu maw aw. Gear ka thlak sual se. Ka thlak sual lo a, a lut lo. Boruak a va han nuam e a.

Aa kawl aw kawl chhuak lo hlo e Eee ka over rev leh hman thin umm Kan bike te bike chak tak a ni lem lo a Mahse nuam tawk viau zel mai ka tho a na. Haa Kawngkual Kawngkual ah hi chuan an rap thlak lo sia maw Fimkhur a ngai MP pawh sawmpui nen an tlan a bawk a tia.

lei thil a tam lutuk haw lampang hi chuti hian eng eng amaw kan cover ang a a daih tawh loh chip chin kha chu daih tawh loh ah kal mai se la chhang.

Rin aiin kalkawng vang te pawh enga over race hi awlh riau mai ang aw. Hetiang hian kan khalh than loh vang te pawh enga. Ahh kut hian a hre lo tep tep thin, an meter khu zuk en kher a ngai thin a, chu chu tha vak lo khawp mai. Umm lai phei te pawh hi a tha reuh hle mai. Ahh ahh.

nghet deuh tum tlang deuh nen hahaha rin a in za leh a in pelh chho deuh hian a zang tlat a hma lampang hi maw kan control thiam loh thin vang nge ni ka hre chiah lo a a zang theuh a. kan ti a kan hnungah sawmpui leh mai an awm a marking om lo le om le om lo in thau zia hi tlana in nawm hlei lutuk marking an om thlap phei chuan e tlana lo nuam ang reng khawp mai.

chelai kan thlang anih rawh alawm le siam lai leh awm zeuh zeuh mai pingkhur phei ngai. kawng pakhat ka intawm dawn tlat lai chu a lehlam pangin se phei vek a maw hei siam lai. Siam ngai a nih chu. Hei khawi khaw nge ni ta a dul te chu mi hello ya

Bel tha ve reng reng ang. Hek over ref a ah bawk a ngei e.

helai hi a chhe ber lai ni mai awm tawh mang e aw teka ti siam loh tawp an neih kha chu thu hran ni se lam aw thui lo te kha a a te kha a awm a tih lo ah chuan a chhe ber lai ni tawh mai thei ni lo chhe leh thup thin kiang kha aha kan kal tlang lo zel min check lo zel a ti mai ang eng lo kan kal khan rih dil kan kal kha min lo ti ve thuak thuak a kan bag te hemi kan kal tung khan id leh Aadhar card keng tur khan min ti a mahse keimah tak phei chuan vawi khat mak a saw lo a midang khian an lo saw mai thei ka hre chiah lo a mahse inven leh kan nei nih pawh chuan kena kha thil harsa a ni lem lo a phut a awm khan a buai thlak a nih chu maw. Engtir ri nge patri hian min daih dawn ka hre lo va, ken la thla miah miah ila battery spare awm lem lo a min daih thleng thleng a ni tawp mai ri hian. ruah tui chu ham ta tak tak che khawi ko ko maw ni hi chu bal tur hi chu tam ve chuan ka hria a lo thei lohna chin te pawh awm ang aw maw a enjoy hmel khawp mai hei pawh

A neih ho hian an duh em? A hralhte hi kal cher cher khawp mai. Model thar tura kha tuna Karisma two ten engine a danglam zeuh zeuh kha chu awm ngei a. Khami kha rawn hlang dawn te kha an tia. Anih phei chuan X-Pulse pawh. Chak chho viau ang tuna two hundred an neih sa ai hian a tha daih ang liquid cool te a rawn ni anga tun mai hi oil cool niin ka hria V four nge four V an tih ka chiang chiah lo standard tang ah kha a awm tho a a ngai a ngai chuan a rawn tawm dawn lo chiang mahse Tuna awm sa hi chuan a tho thang viau ang. Man pawh nei belh duai in ka ring. Chumi sawi tak ah chuan Karisma two fifty leh Xtreme two fifty engine pawh a tam zawk a intlawm dawn a. Aaa Xtreme phei kha chu ka rin aiin a nalh. turin aina nalh tlat tin bike tha deuh deuh hi chhuak nasa khawp mai a a awh thu a hrim hrim hi chuan a thar lampang zel hi chu a lo awm zel a ni hi mahse kei ni ang kawl atan chuan Empty te petrol heh lo te tha haha tiang tak hi aw tiang ka sawi lak tak hi a nia. Ka tuna pawh kawngkual bulah aw han a awm ta a rah fuh loh leh eng emaw chuan tleng zawt theih chu ni dawn chiang mai hei hawm tawk reh phawt ang.